Bir adamnıñ qarısı ve bir de qızı bar eken. Bu qız ay desen aydan, kün desen künden daa dülber eken. Mal degende tek bir buzavçıqları bar eken. Kel kün, ket kün bu qızçıq bayağı bir yaşlarına kele. Qız çağına keldi degende, anası hastalana. Qız yana küye, lâkin ecelge çare olurmı? Qıznıñ anası aqayını çağıra da vasiyetini ayta, Men ölgen soñ, qızçığımnı elge hür etme! Bu zavçığımıznı oña ber, dey. Çoq qabarmadan qızçıqnıñ anası öle. Babası qarısınıñ vasiyetini tutıp, buzavnı qızına bere. Lâkin qız öksüz qalğanına yanıp, gecelerni ağlap çıqa, gündüzlerni ağlap keçire. Qıznıñ babası, Ev qadınsız olmaz, dep tüşüne. Qızım da anasın sağınıp ağlasa kerek, evlensem, belki efkârı çezilir. Şaidey de qızı olğan tul bir apaqayğa evlene. Bu apaqay pek yaramaz, kinli bir qadın eken. O, evge kelgeninen, qıznıñ urbalarını tutıp ala, öz qızına kiysete. Ögey qıznıñ şay dülber olğanını pahıllap, onı er kün kötekley, horlay, aç tuta, bütün pis işlerni oña buyura. Qızçıq kündüzleri buzav otlata, yuñ işley, aqşamları da boş turmay. Böylecesine eki yıl ötip kete. Künlerden bir kün qızçıq saba erteye turıp, buzavnı otlatmağa alıp kete. Kete-kete bir özençikniñ yanına barıp toqtay. Qızçıq oylanıp turğanda, öz anasını hatırlay da, inci kibi yaşlar tökip ağlamağa başlay. Birazdan yuqlap qala. Buzav ise otlay-otlay özeniñ o bir tarafına keçe. Qızçıq közlerini açqanınen buzavnıñ uzaqlaşa başlağanını körip, onı qaytarmaq istey. Lâkin özenden keçeyatqanda urçuğı suvğa tüşip kete. Ögey anasından körecek cezasını tüşünip, daa ziyade ağlamağa başlay. Bu özenniñ yanında bir qartanayçıq yaşay eken. Qartanay, qızçıqnıñ ağlağanını eşitkeninen, onıñ yanına kele de, Nege ağlaysıñ, qızçıq? Saña ne oldı? dep soray. Qızçıq, Nege ağlamayım? dep cevaplana. Men er kün buzav baqa-baqa, urçıqnen yün işleyim. Mına buzavımı qaytarayım dep, özenden keçecekte urçığım suvğa tüşip ketti. Aqşam evge qaytıp barğanda, ögey anayım kim bile nasıl kötekler! Qartanay bu qızçıqnı pek acıy. Ağlama, qızım, dey, men seni bahtlı eterim. Sen otur da, menim başımnı baq. Men seniñ tizleriñ üstünde biraz yuqlayım. Başımnı baqqanda, ondan aq suv, soñ yeşil suv keter. Meni uyatma. Sarı suv kete başlağanda meni uyatırsıñ. Añladıñmı, qızım? Qızçıq, Añladım, qartanay, dey de, onıñ başını baqmağa başlay. Qartanay başını qızçıqnıñ tizlerine qoyğanınen yuquğa dala. Birazdan qartanaynıñ başından aq suv, soñ yeşil suv kete. Qızçıq onı uyatmay. Soñ sarı suv ketmege başlay. Qızçıq, Qartanay, endi turıñız, sarı suv kete başladı, dey. Qartanay uyana da bu sarı suvnen qızçıqnıñ başını yuva. Saq tur, qızım, başını çezme, qayda yuvdın deseler, aytma, dep tenbeeley. Qızçıq kün qona başlağan bir mailde evlerine qaytıp kele. Ögey anası qızınıñ qolunda urçuğı olmağanını körip, ondan sorap bile oturmay, qızçıqnı köteklemege başlay. Gecelerniñ birinde, ev içinde episi yuquğa dalğan bir vaqıtta, ögey ana uyana da körgenlerine şaşıp qala. Qaranlıq evniñ köşesi yap-yarıq eken. Aman atılıp tura da ögey qıznıñ yanına bara. Baqsa ne körsin, qıznıñ saçları altın tellerge çevirilgen. O, cekire berip, Tez ayt, saçlarını qayda ve nasıl bir suvda yudın, dey. Dey de, qızçıqnı kene kötekley. Zavallı qızçıq ne yapacağını bilmegeninden aytmağa mecbur ola. Özen yanında bir qartanayçıq yaşay. Ana o menim başımı sarı suvnen yuvıp, yavlıqnen bayladı. Saçlarım yaltırağanı da şunıñ içün olmalı. Bu sözlerni eşitken ögey ana saba açılmasını dört köznen bekley. Saba açılğanınen qızını uyata da işniñ asılını oña añlatıp bere. Yahşı qara, qartanaynı sarı suv kete başlağanda uyat, dep tenbiyeley ala. Ögey ananıñ qızı buzavnı aydap, özen yanına alıp bara ve tıpqı anasınıñ degeni kibi yapa. Özenden atlaycaq olıp urçuğını suvğa tüşüre de, soñ esalet ağlamağa başlay. Bu vaqıt qartanay peyda olıp, Nege ağlaysıñ, qızçıq, saña ne oldı? dep soray. Qız, Nege ağlamayım? dep cevaplana, Men er kün buzav baqam, soñ urçuqnen yün işleyim, Mına şimdi buzavımı qaytarayım dep, özenden keçeyatqanda urçığım suvğa tüşip ketti. Aqşam evge qaytıp barğanda, ögey anayım meni kim bile nasıl kötekler. Qartanay qıznıñ ayneciligini añlap, Sen otur da menim başımnı baq, dey. Men seniñ tizleriñ üstünde bir çirim yuqu alayım. Başımı baqqanda ondan aq suv, soñ sarı suv keter. Meni uyatıma. Yeşil suv kete başlağanda, Uyatırsın. Qız qartanaynıñ başını baqmağa başlay. Aq suv kete, saru suv kete, uyatmay. Yeşil suv kete başlağanda uyata. Qartanay tura da qıznıñ başını yeşil suvnen yuva. Qız quvana-quvana evlerine qaytıp kele. Geceniñ bir maalinde anası uyanıp, qıznıñ başını çeze. Çeze amma, baqsa ne körsin? Qıznıñ saçları yeşil örkenlerge çevirilgen, bu örkenlerde de hıyarlar öse eken. Anası hıyarlarnı yulqa, lâkin yulqqan sayın olar da ziyade öse ekenler. İşte bu künden soñ şu qıznıñ adı Hıyarbaş qız olıp qala. Oña iç kimse qulaq asmay. Amma Altınbaş qız kün sayın dülberleşe. Künlerden bir kün Hıyarbaşnıñ anası öz qızınıñ yanına alıp toyğa keteler. Altınbaş qız, Meni de alıñız, toyğa barıp biraz egleneyim, dey. Ögey anası, Toyda seniñ işiñ yoq, evni qaravla, yün işle, dep onı bir qaç kere türtküçley. Altın baş qızçıq evde yalıñız bir özü qalıp, köz yaşlarını töküp ağlap turğanda, Banake qartanay kelip qala. Ne içün ağlaysıñ, qızçığım? dey. Kene birevle incittimi? Ögey anam meni evde qaldırdı, menim buzavçığımı soydı, özüniñ hıyar baş qızını toyğa alıp ketti. Şunıñ içün ağlayım. Qartanay. Sen, qızçığım, buzağıñ kemiklerini maña ketir, onı çuqurğa kömeyik, dey. Qızçıq buzağıñ kemiklerini çıqara, olarnı azbar içindeki çuqurğa kömeler. Soñ qartanay papuçlerini çıqarıp, çuqurğa bir tepme ura. Şu ara çuqur açılıp, onıñ içinden qap-qara bir arap çıqa. Qartanay arapqa, Qana, arapım, bir añ içinde qız içün bir qaturba ve eki atlı fayton azır olsun, dep emir ete. Arap közden ğayıp olğanınen üstünde Altın nağışlı qaftan, altın tizili qadife fes, bilezlikler, yüzükler, sırğalar olğan eki atlı fayton peyda ola. Qız kiyine, qartanannen faytonğa oturıp toyğa keteler. Fayton Hıyarbaşnen anası ketmekte olğan ğıcırdavuq macarnıñ artından yete, oña toz çañğatıp keçip kete.